um Islam on you. They forced you to become a Muslim now. Now why some people are just something else. I don't know. I bet me not come for me. Oh. Dana Kwame na her live stream I dey since when she they talk about the narrate she do video about uh, the language when she don't know for Arab then uh, people start uh, talking about talking to her Diana be careful Diana country when human rights no dey Diana country when this no dey Diana no say a lot say the when she dey that part I feel her deep pain inside her you know to dey social media dey receive bad comment insulting those things e no really good you know no matter how person strong reach e no really good you see because on on on her uh, end of the live stream she say uh, if na not see her upload a lot of things when they happen me i be look you like say strong woman my sister diana kwemi i know no matter how you strong reach you know something must still one day you must still feel and ah why these people really hate me maybe you will put yourself down analyze yourself why these things like this why things are just Anybody I try to talk to, anybody I try to help, they always come against me at the end, you know. Sometimes it's like that. And secondly, my beautiful people, you know, any country you find yourself, like person like me, whether you day any country, so far it day peaceful for your body. The reason why we they talk about my beautiful sister Dinah Queen, may I quick choke mad for that part. The reason why we they talk about uh, those country dem dem be safe o, me I no say dem no safe you know at least as your children dey now dem no fit go school you dey see am at least all of us understand about that you say online school or you go dey teach dem for house but if na place like all those country you go fit and somethings dey you understand when person dey look you know e just be like when you dey nigeria that time when you dey fear why your husband still remember say na so many of us still be many people when they come to your dm they dey fear for you you still understand say they dey fear for you but no be that extent when they go dey like the comment come be like bully you know but for the other side please and please you just say you still be 28 years i still look you as my junior sister you know wetin i go tell you just be strong you understand just be strong those people need when they come to your dna to talk to you they they they, they fear for you but now you when you did there now now you come you know uh, educate talk say ah that place save will oh, not be as people they talk am will oh, not be as you know as you just first talk for your live stream i know see you they vex you say maybe talk about human rights nigeria people when they go uh, village go carry children out of village because of say they want help the children at the end the children turn to slave the children no go school some go even give the children some to to uh, uh, to the hawk some go even give the children you know house to clean from morning till night you know i really understand you always talk and say which country is safe you know um if you no go uk you no go america you no go germany italy people no dey know say na abroad abroad mean say if you don travel comot for your country if you be person wey come across this my channel you don tra travel out of your country na abroad the the difference when we dey talk aclics small small tins dey wen dem dey wen we dey wen we dey talk yes at least small small tins dey like you now you say Saudi Arabia e good you want make dem treat you like dia women you know na so we wen still dey dis maybe America side di oda side UK na so dem still dey feel and secondly wetin we still need to know no place wen bad no dey. no place wey goat no dey including this place France wey me dey stay so the day I go open my mouth talk the bad experience I have I no believe say some people go even like to come out for Nigeria enter but the day I go talk about the good part in fact all my village people they wan pack enter you dey see am no place wey bad no dey and no place wey good no dey where you for dey um um receive your daily bread and you dey fit dey make money take take care of your children, day dey break, day dey dark for you, dat place na your second heaven. Yes, and I even still hear for her live stream just now sey Kuwait na their currency high pass. Hey! My sister Alimatu, abeg you send some some for me o um. Abeg my beautiful sister Dynakwe, may I feel your pain just now. Just try be calm. People when they batch on you, they send you message, whether they never do this one, I beg. If you not like Percy China, you know what to do. Just you know, waka packs. Yes, now wait till I for me, who I never be content creator. It will be. Remember by tomorrow, you don't know day when you go break it tomorrow. If you just sleep, you wake up, say I want start YouTube or I wan open social media platform, any platform, then you dey receive insult, bullying, talk, e no good. E no good at all. The our country wey we dey talk, no be say e safe. um See Edo dat day, Benin, see as dey kpai pesin um alive um put um I no wan mention am. You know, no place really safe. So like dis country wey me dey so, e hard before all those kain tin go fit happen. that kind thing say daylight just pour something for person pikin body no now e no fit eh and maybe that place when she still dey so saudi i believe say that kind thing no fit happen but e happen for my country nigeria you know may we be careful and may we know how to dey batch on people e no really good see the at the end of the live stream i was so so touched i don't even as i take get the vibe to take talk from the beginning but now i feel so so touched Dinah Ekweme gather yourself I know it's not easy to relocate just be strong as we dey see you you are a strong woman you are a you know learned woman just be strong never give up okay I know it's not easy lady wey dey travel before dey well has girlful now nothing like that you need to face by yourself. See hair when you don carry for how many months. If you dey Nigeria, you don change am. You see, na wetin we dey pass through when we dey this abroad. Na wetin we dey pass through, you know. I know it's not easy. Just keep pushing. God is your strength. Okay, my people, now this one I get to tell una. I go still leave una. Be una don fair watch am or na now una wan watch. I no know how I wan take do the video, you know. Make una Just enjoy the video, drop your comment in the comment section, encourage her, okay? The comment wey I wan see na comment of encouragement, encourage her, encourage her, nobody, she no be Muslim, salam alaikum na, peace be to you or peace be to this house if dem enter house, na just greeting like eh, God bless you, all those things, na im e be, make we no, no be today me no say salam alaikum, alaikum salam, that is God be with you, no?